Salam, salam, gülmet bolsun.
Süper, gowy, özün gowmy? Ha, maňa geçirsini. Hawa, saglyň gowy. Mhm. A, nauşnik barmy? Okay, so nauşnik bar ýöne telefon zarýadda dur, men sesimi goşdan oka. Raç eho edýär, men soň nemäni, a, bu wideony YouTube-da biram TikTok-da goýan, onuň ses gowy eşidilsin diýip aýdýan. Ýok, erbet däl ses. Ses erbet däl.
Okey. Gelse gaty eho bolsa men näme şo nauşnik tarp bilýän. Okey. Alyp bilýän. Mhm.
Günä mende la. Men geçen gezegem bir waraz diýip bir jigimiz bilen şuň ýaly onlaýn podcast edenimizde oňa da diýmek ýatdan çykdyr. Nauş nauşnik bolsa gowy bolar diýip. Ýöne şu wagt gowy eşdile. Okey.
Хорошо bar. Häzir gowy ses diýipdir. Hawa şeýdip ýazyp duruň. Eje adamlar bir bizem eger minus bar bolsa düzelder ýaly. O Size bir boldumy Jennet? Bostondamy şu wagt? Hawa, bir boldy şu wagt, dogry. Bizde sagat 10 boldy.
Sen
Amerikan o ucunda, men bu ucunda da.

Ata girip okay. çykyp durarlar. Ee, başda bugün temamyzy aýtjak. Temamyz e, Amerikada okuw. Okuw nähili, nähili gelip bolýar, nähili ýollary bar, prawilno? Şo zatlar hakynda bugün gürleşer. Dogry, hawa. Başda onda e, sen bilen başlasak, özüň hakynda aýdyp berseň, sen kim, e, nireden, näme edýäň şu wagt? Okay.
Ýagny meniň adym Jennet, men şu wagt Bostonda doktoranturany okaýan, ýagny research we esasan immunitet hem-de genetika datlaryň researchini etýän. Men Garward uniwersitetinde okaýan we şu wagt ikinji ýyl talypy. Ýagny men e, özüm US birinji gelende Flex alyş çalyş maksatnamasy boýunça geldim. Soň Soň Türkmenistana gitdim, mekdebi gutardym, soň ýene bärik geldim. Ýagny, men pikirimçe şu günki efir gowy bolar, sebäbi men hiç hem Amerikada okuwym üçin tölemedim we birnäçe mugt okamagyň usullary barada paýlaşasym gelýär siz bilen we şoňa degişli soraglaryňyz bolsa, men pikirimçe gowy näme polesini täsirli. Peýdaly. Efir bolar diýip umyt edýändim. Okey,
tanadyk sen sag bol. Podpişiklerimiň köpüsi geçen biz başda iki üç hepde öň Germaniýada okuw barada bir gürleşipdik. Rupta konsalting diýip firma bilen. Şonda maňa gaty kän spros geldi. Eger Amerika hakynda okuw barada aýdyp berseňiz diýip. Şu wagt podpişikler aşakdan ýazýar. Şony bir aýdyp geçeýin. Podpişikler aşakdan ýazanyňyz gowy zat, ýöne okap ýetişemzok. Şonuň üçin Aşakda sag tarapda aşakda sorag işareti bar şo taýda waprositelny znak bar şo taýa ýazsaňyz men göni jennetde soraryn a tak paka biz aramyzda gürleşeris soňunda efiriň soňundada patpişiklaryň soraglaryna jogap bereris nesip bolsa
ok flex bilen geldim diýdim näçinji ýylda ondan başda gelme näýli boldy soň uniwersitetler şolar bir aýdyp berseň Ok, ýagny men Fluxy tabşyramda Aşgabat boýunça tabşyrdym we Aşgabat boýunça şo ýyl iki kouçy alyndy. O ýerim iki müň on dördünji ýylda ekzamen tabşyrdyk, iki müň on üçünji ýylda-da Amerika geldik. Flux maksatnamasy on aý we iýun, awgustda gelýäs we iýunda ýitmde gaýtýas. Şonda men Buffalo diýip bir şäherde ýaşadym, ol Nýu-Ýork ştatynyň Günbatar tarapy bolýar, ýagny Niagarski wodopada ýakyn bolýar. We şonda mekdebe gitdim, uniwersitete gitdim, toýs mekdebe oturdym. Bafloda soň Aşgabatda 20-nji mekdebe oturdym. Şo döwürler men intäk ýaňy Amerikanyň hakyna daşy pikirem edemokdym, okamak, sebäbi Amerikada okuw gaty gymmat we özümiz şeýle orta gatlak maşgaladan gelýänimiz üçin men hiç hem ömrümde pikir edip görmedim, ýagny Amerikada okamak maňa, meniň jübim ýetermi Amerikada okamaga meniň Gapdagyň galyňmy and after right. Ondan ýene soň köp zatlar öwrendim. Şo soňky mekdep ýylymda men bir Education USA diýip bir programma bardy, ýagny olar Amerika imенно okamaga taýynlaýardylar. we TOEFL-mi eýýäm men USAKM alypdym, diňe SAT-mi aldy, soň SAT-ni alym we şo döwürler köp uniwersitetlara tabşyrdym we Iowa-da bir uniwersitetde full tuition scholarship aldym-da we şonuň üçin şo tap.
Full tuition diýeniň full scholarship ýagny polny stipendiýaly gazandyňda. Hawa, hawa. Full tuition demek ýagny polny okuwyň ýapylýar we daşyndan şu Education USA-da ýene-de başga top up scholarship bardy. Ol jemi ýigrimi müň dollar iki ýylyňa we şu ýigrimi müň dollara men birinji iki Birinji iki ýylymyň ýaşaýşyny ýapdy. Polny hemme kitaplarym, strahowkam, çenli hemme zatlary ýapdy-da. Soňky iki ýylynda-da men uje başga stipendiýalar utdum, işledim, şeýdip ýapdym-da. Indi bärde uniwersitete gireniňde bärde wagtyň girdiňmi ýa Türkmenistanda tabşyryp geldiňmi? Hawa, ýagny bir Birinji Waldorf uniwersitete giremde undergraduate ýagny bakalawr üçin men Türkmenistanda tabşyrdym. Türkmenistanda SAT-ni dadym alamsoň primernam mart aýlarynda tabşyrdym. Gaty stresli ýagdaýdy sebäbi hiç kän sistema düşünemokdym onuňam kyndy da ýagny bileňok okar nirde okarsyň näme edersiň. Ýöne soň random maňlaýym çuwdy men şu şu uniwersitetden polny stipendiýa utmak manysyýetdi sebäbi köp uniwersitetler şeýle segsen prosent ýetmiş bäş prosent berýärler Daže şoda polny ýetmeýätde, maňa hukman şu 100% gerekdi. Indi şunda edeli meselem köp adamlary gyzyklandyrýan sora. Başdaky stepler, başdaky ädimler Amerikada okamak üçin başdaky ädim näme bolmaly? Näme bilen başlamaly? Plus bärde full stipendiýaly okamak üçin haýsy ýollara başwurmaly? Şo zatlar bir nýuanslaryny aýdyp berseň. Ok.
Ýagny nämeden başlamaly? Birinji başlamaly zat meniň pikirimçe iňlis dilini hökman bilmeli. Amerika iki usul bilen gelip bolýar. Ýara iňlis dilini öwrenmäge ýa-da bakalawriat ýa-da doktorantura, magistratura okamaga gelip bolýar. Hä? Indi iňlis dilini okamaga gelmegiň maňa konsulyň düşündirişine görä wiza 50 prosent bermek şansy bar. Ýagny 50 prosentine ýok diýerler, 50 prosentine bor diýerler. Ýöne Amerikada dil öwrenmek gaty gymmat. Gzet on müň dollardan başlanýar-da prosta dil öwrenmek üçin. Şonuň üçin meni diňleseňiz, Meniň hemişe beren maslahatym hökman Uje Türkmenistanda galyň dil öwreniň, TOEFL alyň i uniwersitete geliň bärik F one wiza bilen uniwersitete geliňde. Şo başga step birinji stepler şol. Ýagny TOEFL ýa-da IELTS ekzamenlerini tapşyrýaň. Onda her bir uniwersitete bagly näçe skoryň minimum bahaň bolmalydygy ýöne köplenç şo segsen bilen ýüz aralyk. Naprimer men birinji okan uniwersitetleme segsen bäş gerekdi men şeýleräk ondan Garwarda meselem ýüz gerek. Şol aralykda skor alýaňyz, soň stipendiýalary tabşyrýaňyz we şeýdibem wiza tabşyrýaňyz we gelýäňiz. Esasy zat ýene şu iňlis dili, soň esselaňyz, transkriptlaryňyz şolara degişli. Düşündim. Значит, stipendiýa şol alan balyň bilen balyňa degişli. Eger ýokary bal alsaň, stipendiýa alma şansyň ýokary. Indi serediň. Gowy sora. Indi TOEFL bir bilen SAT-ni düşünme. Ýani TOEFL size prosta Amerikadaky uniwersitetler teň anketany seretmek üçin gerek. Indi skažem bir X uniwersitet e, iň ýokary iň pes bal 85 bal bolmaly diýär TOEFL e, IBT testinden ha. Ýani internet based test.

Ýara ýok däl ýa-da bor diýýärler. Köplenç seret bor diýýärler. Daža Garwardam käwagta bir iki bal pes bolsa, şonda-da anketaňa seretýärler. Ondan anketaňa seretýärler. Indi TOEFL-a seredip stipendiýa kanagat stipendiýany näme reşaýat etmeýärler-de, nämä seredip stipendiýa bermek makul bilýärler. Olar ýagny şu bahalaňa, başga bahalaňa, SAT bahaňa hem-de Ony eger eýem uniwersitet okamasa uniwersitetdäki bahalaryňa ýa mekdepde okamasa mekdepdäki bahalaryňa ony her hili çäreler bolýar şolara gatnaşdyňmy nähili çärelerde özüňi nähili orun alyp bildiňmi ýa wapşe orun alyp bilmediňmi ýa-da prosta bir wolontýorstw bilen meşgullanan bolsaň şo zatlara seret ýa-da ýa-da amerikada okuw şeýle giň Giňiş saýyny anketaňa seretýär. Toefl prosta sen anketaňa seretmegiň birinji birinji ädimi da. Toefl şert hökman bolaýmaly. Ýöne goşmaça ýaňky nemeli stipendiýa bolar ýaly ýa-da olimpiadalarda dereje almak şu zatlaryň hem plýusy bar öýdýän. Hawa. Dogry.
Onuň iş tejribeňiz bolsa, meselem, käbir adamlar magistratura taşlaýar-da sebäbi undergraduate okuwda. Şonda iş tejribeňizde-de size öýtýärler, nähili sertifikatlaryňyz bar eliňizde, ana, eger siz undergraduate-dygyňyz bir işiňizi çap etdiňizmi, ýagny ylmy işiňiz barmy, şo zatlara-da seretýärler-de we gaty uly bust berýär anketaňyza şoňa zatlar. Düşündim.
Meselem, uniwersitetleriň arasyndaky Tapawutlar nähili, haýsy uniwersitetlere maslahat berersiň, Amerikada haýsy bölümler gowy, şu zatlar barada bir aýdyp berseň. Gossara, gossara.
Serediň, meň pikirimçe, Amerikada hemme uniwersitetler gowy. Amerikadaky diplomlar bütin dünýäde respekt edilýär. Esasy zat, aýdyp geçesi bilen zat, ýagny accredited university bolmaly. Şu berýän krediti nationally recognized bolmaly, bütin Amerika döwleti boýunça sertifikatlaşdyrylmam bar. Ana men meniň diňleseňiz, Amerikada hemme uniwersitetler gowy. Wagt men öz men şu öz pikirim. Ahir uniwersitetler gowy. Prosta käbirleri has gowy säw ol uniwersitetleriň pullary kän we ol ýerlerde mümkinçilikler kän bolýar. Ýöne şeýle seretseň, Amerikada okuw, bilim gowy, ýokary okuw gaty gowy. Şonuň üçin haýsy uniwersitete girip bilseňiz we haýsy uniwersitetiň stipendiýasyny alyp bilseňiz, meniň pikirimçe siz gaty begenmeli.

näme ýagny finansiýa biznes hemmesini exactly
biologiýa tili gatyr so men men şoňa inta bir dogry jogabym ýok şony siz özüňiz pikirlenmeli sebäbi men pikirimçe education sistemim azrak üýtgär we imенно na haýsy skilllaryň gerekligi belli-de. Ýöne garwyrda bir gürrüňe gatnaşdym, şonda diýdiler, ýagny indi näme skillar gerek bolar, indiki geljekki skillar, gerek skillary adam adamlar bilen işleşmä ukuplylyk skillary. Hmm. Ýagny indi sana coding ýa-da ana data analysis oňa gerek bolmandyk biler, ýöne sen Satyp bilýäňmi? Naprimýr, sen gowy lýuboý bir produkty satyp bilýäňmi, hä? Ýa-da adamlar bilen nähili sen adamlary manage edip bilýäňmi? Ýa-da şo HR skills, sales, lýuboý sektorda satuw bar-da, biologiýada-da satuw bar. Biz näme satýas? Derman satýas-a? Şo ondan ýa-da lýuboý ýerde satuw bar. da kroçe satyp bilmeklik. Hmm. Şoňa da. AI-da emotion bolman soň höwes bilen düşündirip bilmeýärdi dermany nädip näme diýär täsir edýär. Ol bir robot bolan soň kaka obычny ol instructiony sereden ýaly prosta instructiony e, aýdyp beren ýaly bolýandyr. Adam bolsa saga geçer, çepe geçer, bir tek şu şekilde düşündirip satyş eder. O dogry aýdýaň. Mawa, şu tarapy dogry. Znaçt, adamlar patihoniku adamlar bilen aragatnaşyk meselesinde, belki de eý, men eşitmişim eýlary men hiç etme meselesem şu wagt näme edýär? Ýani eý Belli bir zatlar etse şolaram menedj etmek gerek diýä AI-a dogry ýaňky neme bermek gerek komanda bermek gerek znaçi şo zatlary öwrenmegem belki neme bolar oň ýanda doktor meselem bilemok belki ilerde şu bolup bilermi sen öz pikiriň meselem häzir hirurglar bar operasiýa edýärler bu düşün hirurg robot bolup bilermi meselem näme pikir edýäň şo уже

Uje uje hemme ýerde ulanýar we köpelip başlar hem automation bärde bolar. Emma welin başga ýurtlarda intak automation gymmat, şonuň üçin intak şu intak kan pony replacement bolar diýip düşünemok. Ýöne gaty interesno da howsala asadyr. Naprimär, men Garward okap men işsiz bolarmy diýip käwagt pikir kelläme gelýär. Hä, meselem, wa eger maňa iş tapmak kyn bolsa, başgalara nähili kyn bolar. Ýöne şeýle soň özümi köşeşdirýän ýagny Muň ýaly okdatlara stress edip anxiety gireniňe degenok sebäbi intak näme boljagy belli däl onuňam hopan adamlarda iş bolmaly ýogsam bolmaýar ha esasanam amerikan halky üçin olaryň iş bolmaly girdejisi bolmaly so hopan bir zatlar tapyp tapylar we şoň ýaly daşyndan lýuboý bir zat okanyňyzdan daşyndan şu adamlar bilen işleşmek

elimde adamlar işlän wagty käwagty keselleýärler, käwagty ýalňyş edýärler. Men diýerdim, eý siziň ýeriňizde robot bolsa has gowy bolardy. E, programmasyny girýän hiç gijä galmak diýip ýadadym diýip zat ýok diýip. Hawa, hawa.
An dogry diýýän hawa. Anam, şeýle seretseň, eger hemme da işler awtomatat bolsa, şeýle awtomatize geçen bolsa, ýagny kompýuterleşdirilen bolsa, onda Belki biziň durmuşymyza matlaplaşar, hä? Belki biz has kreatiw zatlar bilen meşgullanarys ýa-da has has gowy soraglary sorarys. Dogry.
Saglaşaýs. Indi meselem diýeli, häzir Amerikada okamak üçin adamlar şuny diýýär, ýa-da bol iňlisçäni bärde adamlara kömek edip biljek, meselem, i-twenty ýaly zatlary ugratmaly bolýar. Şoň bilen baglanyşykly wideo goýanymyzda belli bir firmalary maslahat berip bilersiňizmi ýa Jennet bize kömek edýärmi o temalarda-da diýýär. Men hem özümden soraly diýdim. Meselem, aňra bir neme ugrat priglaşeniýe ugratmaly bolýar. Şo zatlarda nähili? Okey.
Indi serediň, covid döwründen soňra iTwenty polny elektronda geçdi, ýagny Uniwersitetler öň physical copyny size ugratmaly bolýardy. Poçtdan poçtaňyz bilen gelýärdi şu bize bize şeýdip geldi. Ýöne indi COVIDden soň indi prosta elektronny ugratýarlar. Ony näme zat? Şony bir aýdaly, köp adam bilmeýär. Ilki aýtwany, aýtwany haçan berler sen? Haçanda sen e, uniwersitete girýäň, stipendiýa alýaň we şu uniwersitet saňa şu çakyryklar bir zat berýär aýtwany. Şu aýtwanyny sen alansoň Sen wiza şo dokumentler hokman barmaly ýogsam iTwentysiz wiza berilmeýär. Studentskiý wiza barýan bolsaňyz. iTwentyda pony gorkadylýar. Ýagny siziň goşýan puluňyz, siziň öz tölejek puluňyz, stipendiýa we şo taýda service number diýip bir zat bar, ony oňa-da töleýäňiz we service diýmek ol Amerikada okuwçy hökmünde siz registrasiýa geçirt geçdiňiz. Şony şo şo nomerem bolýar. Aýtwende. Eger aýtwende ik iki abonýada birinji tarapa uniwersitetiň töleýän pullary, onuň edil gapdalynda-da a şo haýsy pullar tölenildi, stipendiýanyň haýsyny sen töleýäň. Eger şonda hiç hili ýagny a kemçilik ýok bolsa, pul kem bolmasa, size köp öňüsli wiza hökmany berler. Eger-de siziň şu taýda kemçilik görkezilse we siz başga finans görkezip bilmeseňiz, başga biriniň bankowski şýotlaryny ýa-da bir size töleg töläp bilmese zatlamysa, onda şonda kynrak bolýar wiza. Siz gowy düşündirmeli bolýaňyz, nädip siz okuwy ýapyp bilersiňiz, ýagny şu okuwyň pullaryny. Şu aýtgany bilen, sobesedowaniýa barýaňyz, sobesedowaniýa-da soň şoňa seredýär we Şoňa baglylykda-da wiza berer. Indi bir gowy zat, COVIDiň, covid kän gowy zatlar getirdi, kän bir satyjy ýöne bir gowy zatlaryň biri hem elektron aýtwany, sebäbi indi garaşyp oturmak gerek däl, poçtadan seň aýtwanyň gelýän düşýär, prosta emailden ugratýarlar boldy. Düşünikli, aňsat eger özüňizem, özlerem alyp bilýär dagy znaçyt, dogrudanmy, Hawa. eger isleseler? Dogry. Aha, okey.
Birem şeýle bir zatlar, biziň studentlerimiz, meselem, gelen wagtlarynda birazajyk finansowy tarapdan näme edip işe girýärler. Hem işleýärler, hem okaýarlar. Şo taýda meselem işlemegiň okuwa nähili zyýany bolup biler ýa-da ikisini deň balansly akdip bolýarmy? Nähiliräk şo balansy sazdawat etmeli? Şo zatlarda biraz.
Gowy sorag. Ýagny men özüm o döwürlerden geçdim. Amerika başda gelende ýa-da prosta student wagtyn saňa hepdede ýigrimi saat işlemäge rugsat berilýär. Indi şu taýda wajyp bellemeli zat, ýigrimi saat sen nirede işläp bilen, ýa-da uniwersitetiň özünde işläp bile, hä, lýuboý, lýuboý iş edip, ýa-da ýigrimi saady sen öz okaýan kursuňa degişli zatlarda işläp bilen, onuň üçin ýene spesialny başga bir dokumenti tabşyrmaly. Indi Islan diýip düşünýän, esaby käbir okuw o diýen kyn bolmaýar. Esasan 20 sagat tapylýar-da, 20 sagat işlemem ýa-da eger siziň okuwyňyz gaty çylşyrymly bolsa, 10 sagat işläp bilersiň. We men maňa gaty powezlo sähe men birinji ýerde şeýle kuhnýada işledim, kyn boldy hem. Ýöne men soň kuhnýada işlänimi üçin Maňa köp free meals gelýärdi, ýagny men naharymy ugdy. Ýaman, ýaman gowuly, hawa. Onda men joralamam getirýärdim, sen özüm kuhneda, tipa, näme şu, men vaksa rol oturýardym da, okuwçylaryň kardyny sken etýänçi bolup. Ondan joralam şeýle geçýärdi. Şoň, şoň ýalak benefitleri bar. Ýöne, soň ikinji ýer men

kitaplaryny request ediň, kitaplaryňyzy gowy eken diýiň. Ýagny siz tanasynlar sä, başga-da elli adam şol işe tabşyrýar. Şol seniň anketaňy görende wah şu dagaş şol adam alaly işe diýip pikirlenerýär. Soňky üç ýyly men diňe bir bibliotekada işledim we soňky iki ýyly men işde iň gowy ýokary aýlyk töle ol sagadyna töleýän bir iş bardy, olam ahranik bolmak, ýagny security. Soňky iki ýylda men security bolup işledim, it was so fun. Sebäbi Hiç ýerik aružýany dadyň ýok prosta ulakan lampaňa i eliňde ýüz sany açar boldy şoň bilen we unursýadym maşynda sürýän ol ol kempusda bu kempusda ýöne men unursýadym gaty gowy disa bir gezek daşary gaty sowukdy soň men bir maşynyň aýnasy döwüldi da niçaýna sürüp barýakam şonda da maňa hiç zat diýmediler bular hiç diýdiler köne maşyndy düşünýäs Dicle Köne Azadym Amerikada şunar adamkarçylyk köp duş gelýä esasat şu öz ýalňyşyňyzy boýun alsaňyz we bagşyşlar sorasaňyz köplenç günäňizem geçip ýa soň kän size siziň sizden şoň puluny zadyny sorap durmaýarlarda soň özleri fiks etdiler. Dogry.
Karate. Ýöne men işlände bilen meň pikirimçe iň gowy wagtlaryň biri boldy. Sebäbi bir apyl gelýär, biram öýde içiňiz oturanokda. Dogry. E, Значит, e, biraz bir tarapdan kynrak bolýar, ýöne finansowy özüňe-de kömek bolýar-da. Hawa, e, finansowy ýagdaýyň gowy bolup kömek bolýar, hawa. E, bu uniwersitetiň öz berýän sagady. Bu legal, legal bir zat, dogrudanmy? Hawa, hawa. Men käwagt görýän gelýärler okuw zady bir tarapa goýup 24 sagat diýmäýin-de, gidýär bir 18-20 sagatlap dogry däş, uberit edýärler. Noku birazjyk galýa. Şo taraplary koneşna minus. Hawa, meň pikirimçe, aňsat usul gözlendi. Ýani aňsat usuly uniwersitetiň özünde işlemek. Şonuň ýaly şu bibliotekada işlejek boluň ýa-da şoň ýaly ahranol işleň. Ahranol işlemek gaty gowudy sebäbi diňe agşam işleýäň, o-da dört sagatjyk. Ondan prosta telefonda gürleşip. Gaçyp aýla normalda bütün uniwersitetiň içinde hemme gapylar ýapykmy ýapyk dämi şu zatlara seredip. Dije garam aňsat işleden häzir säsiz häzir nelegalny işlejek bolsaňyz fiziçiski ýadaýaňyz da säbi agyr işde hem aýla solo kopyrator ýöne iş agyr we okuwdan yza galýaňyz. Sistemany follow edip stipendiýalar utup şeýdip durmuşyňy maksatlaşdyrmak. Menä şoň ýaly. Gaty dogry. Gaty dogry. Menem şuny maslahat berýän. Menem gören zatlarymy paýlaşaýyn. Meselem adam okuwa geleli lýuboý bir okuwa tapawudy ýok. Bir bakalawra ýa-da kolleja gelýär. Soňlugy bilen elinde hünär bolmaly adamyň. Ýöne, koneşna, finansiýa tarapdan kyn bolmagy mümkin. Ýöne, balansowy edilse, ýaňky seň diýşiň ýaly dört sagat, bäş sagat, dopustim, alty sagat bolsun, işlense, ýöne okuw okalsa, belli bir opredelýony wagtdan soň, iki ýyl, üç ýyl, dört ýyldan soň adam öz hünärinde işläp biljek. Şuny kompere edip bilenaklar. Meselem, bular gelen adamlaryň köpüsi, köpüsem diýmän, şo işleýänleri aýdýan. 4 ýyllap dörde iş edýärler. Ol bolýar düşünýän. Şo bir wagtda meselem men adamlary görýän. Dostawka edip Türkmenistana pul ugradýarlar maşgalasyna. Hem olara näme poddeşka deýin, hem özüm bärinde näme deýin. Ondan käbir adamlar prosta men işläp giderin diýýär. Men-ä şony düýbünden ýalňyş görýän. Bir okuwa geldiňizmi, koneşna, gapdalyndan işlemek gerekýändir, finansowy gerekdir. Ýöne öz hünäriňe ýetip bilseň, üç-dört ýylyň içinde, o DoorDash edip ýöreniň has köp işläp bolýar. Hawa, hawa. Ýaňky nemäňi edip bolýar-da, karýeraňy gurnap bolýar. We ol başdaky Koneşno, stupenka şeklinde DoorDash hem gerek bolar, Uber Eats hem, naharhanada da işlemek gerek bolup biler. Ol problema ýok. Ýöne şonda pereborşit etseň wapşe geregiň üstünde, normaň üstünde işläp, men maşgalama-da ugradaýyn, öz. O zatlar iki-üç ýyl sabyr edilip, has gowy derejelere gelinse, has gowy işlerde işläp, has gowy aýlyklar alynarmyka diýýän men. Şo zatlary edilse has gowy bolarmyka diýýän.
Hawa, hawa. Hawa, sebäbi Amerikada aýlyk gaty gowy, esasanam diplomyň bolsa, ondan her ýyl seredilýär we her iki ýyldan işiňizi çalşyp bilýäňiz, aýlygyňyzy has ýokarlandyrmak üçin. Meniň pikirimçe, hawa, şoň ýaly. Hökman diplomuňyzy eliňize alyň, hökman, hökman ýadada, soň uje pol işläp bilýäňiz-de. We OPT diýip bir zat bar, onda-da işläp bilýäňiz. OPT, hawa, OPT bar, onuň meselem ýaňky seň diýşiň ýaly, Meselem, biziň Siatlda-da bar, Nýu-Ýorkda bar, Çikagoda türkmenleriň, belki, başga ştatlarda bardyr. Non-profit organizationlary bar, türkmenleriň. Meselem, biziň bärde Oasis Foundation-ymyz bar. We şoňa men w asnownom studentlara diýýän, geliň, kiçiräjik märekelerde, meselem, Nowruzda, Garaşsyzlykda, başga zatlarda rol alyň, Foundation adyndan hat alyň, şto non-profit organizationda wolontýor bolup işledi. Ýene bir zat, bularam ileride professiýalaryna, ondan soň başwurjak nemelerine, ýaňky scholarship-laryna kömek etjek-de. Şoň ýaly nýanslara üns berseler adamlar, ýaňky okuwçylar, mençe has gowy ýa. Ýa-da kollejde, uniwersitetde bolýan eventlerde wolontýor bolmak, indi sen has gowy bilýäň o zatlary. Has peýdalymyka diýen, dogry dälmi? Dogry, dogry, hawa.
şu Hypan uniwersiteti batyňyz her hili eventleri etseňiz, uniwersitetler size sponsor berýärler. Men birnäçe event organize etdim we uniwersitet pulny töledi şu eventlere. Ha. I soň maňa şu zatlar Garwarda girmäge kömek etdi. Sebäbi näme seretýärler? Leadership, team building, uh, event management, şoň ýaly şu human related skillslar hökmany kämilleşdirmeli we uniwersitet Amerikada esasan uniwersitetler gaty gowy sebäbi Hem uniwersitete pul bar, olar aktiwny okuwçylary gowy görýärler we poddержка berýärler-de. Aktiwny okuwçylary oba diýşiň ýaly lidership edip biljek, event organize edip biljek adamlara has köp ünüs berýärler. Belki kiçiräjik grantlary bardyr, bilemok. Şoňa ýaly
poddержkalary bardyr. Gaty peýdaly boldy. Indi aşakda soraglar sorapdyrlar Jennet. Geçeýin tüweleme bu gezek sorag sanymyz gaty kän. Birinji sorag bilen başlaly. Harvard Medical School physics diýämi? MS bilen geçip bolýarmy? Research bio related bolsa diýä.
Okey, ýalnyşam masters bilen PhD geçjek bolýarlar. Hawa, masters bilen PhD geçjek bolýarlar. Hawa, ýa Amerika Amerikada PhD programmalara taşyrmak üçin master's degree wapşe gerekdir. Esasy gerek zat bakalawriat we research experience. Şol zatdan bolsa, dostlar da şolar requirementler de şo şo gerekli zatlar bolsa, soň taşyryp bilen geçip bilen sawa. Indi eger siz bir PhD programmada bolup, indi PHD-ňizi transfer etjek bolsaňyz, ol köplenç bolanok, sebäbi research uniwersitete degişli, size degişli däl. Ýagny siziň alyp barýan ylmy işiňiz, siz şony özüňiz eýeçilik edip bilmeýäňiz, sebäbi siz uniwersitetiň resurslaryny ulanyp, şo ylmy iş etdiňizden soň, ylmy iş uniwersitete galýar. Ýöne siz özüňiz programmaňyzy çaşyp bilýäňiz. Köplenç täzeden başlamalysy bolýar şonda ýagdaýda program. Bolna birinji ýyldan.

Ýagny Amerikada nursing azrak, ýagny Amerikada medical field degişli zatlar üýtgeşigrak bolýar. Nursing hem-de medical doctor ýa-da dental doctor şu üçüsini şu boýunça işlejek bolsaňyz, eýem bir ýerde okap diplomy bolsa, Amerikada bärde certification geçmeli. Meselem, men medical field-a gowy düşünýän, şony aýdyp beren, medical field-de siz hökman Amerikada Rezidensiýany etmeli bolýaňyz, ondan öň iki sany ekzamenden geçmeli, step one we step two. Şu ekzamenlerden geçip, käbir doktorlara fellow edip etýäňiz, Amerikada research edip bilýäňiz, soň rezidentura tabşyrýaňyz we rezidensiýa alyp bilýäňiz. Edil nursingem, edil şoňa meňzeşräk, nursing license alýaňyz US-da we belki-de we nursing Amerikada birnäçe lewellary bar. Käbir nurslar edil doktorlar ýalak preskripsiýon ýazyp bilýärler, käbir nörsler doktor ýanynda bolman, fonda, spesialnda seretýärler. Edil şoňa ýarak özleri bir karara gelip bilýän derejede nörsler bar-da, doktoryň kömegisiz. Ana şoňa ýarak derejelerde her hili nörsiň haýsy lewela degişli siziň karýeraňyz bolsa, şoňa bagly hem lisenziýa almaly bolýaňyz. Şoňa ýarak. Amerikada ýene beýleki smenalary ýigrimi bäş prosent doktorlar daşary ýurtda okan doktorlar. Şonuň üçin eger daşary ýurtda okan bolsaňyz, gynanmaň, bärde sizde şans kän. Esaslar şu step ekzamenleriňizden geçmeli, fellowshipiňizden we research experience-iňizden muny rezidensiýa match edip bilýäňiz. Dogry.
Jerýan näme diýýärler? Jer, näme. Indi bu Meselem birem şuny belläp geçeýin, ýaňky üstüne birem iňlisçeleri gowy bolmaly, meň bilşim. Çünki öz her medical nemede meselem dental bolsun, obычny bolsun ýa-da nurse bolsun özlerine degişli belli bir sözler bar iňlisçede. Meselem regular english bilen olar deň däl, ony üstüne meselem bärde-de Meselem, men özümi aýdyp bilýänem bolsam, doktora gidende käwagty translator ýa-da perewodçik gerek bolýar maňa. Çünki käbir sözleriň ýa-da käbir keselleriň diýeli ýa-da başga zat dermanlaryň ýa-da şu aýdan wagtym ýok garşylygy. Ony neme öz iňlisçäň bilen perewod edip bolmaýar-da. Hawa, hawa. Şoň üçin iňlisçe bilmeklerem şert. Eger niýetlerinde barlykda şu wagtdan iňlisçe öwrenmek gerek, hökmany ýagdaýda gerek. Ýes.
Indi bir ýene sorapdyr. Haýsy inženerlik ugurlary Amerikada iş tapmasy aňsat, industry engineer bölümini düşünýän okamak üçin diýipdir. Hawa, men Pikirimçe inženeriň ähli ugurlar Amerikada gaty gowy iş tapak. Inžener wapşe bütin dünýä boýunça prestižne karýeralaryň biri säbe iş tapak inženerlere kyn düşmeýär. Meselem biz aýdaly siz civil inžener ha ýagny şäher gurluşygy boýunça okadyňyz. Amerikada gurluşyk kän gitýär. Esasan men şu Trumpyň geçmegden men pikirimçe gurluşyk bärde köpelmegi mümkin. Şonuň üçin civil inženeriň problemada biomedical engineering wapşe problemada sebäbi amerikada biomedical tehnika degişli zatlar köp öndürilýär medical engineering şowur zat ýagny şu hirurgiýa degişli önümler ýa-da başga önümler apparatlar ýagny engineering okasaňyz men pikirimçe siziň durmuşyňyz normal bolar azrak engineering kynrak okamak sebäbi gaty köp fizik hem de math sapaklary almaly bolýaňyz gowy foundationyňyz bolsa ýöne men pikirimçe şu kynçylykdan çekinmäň sebäbi amerikada okuw wagty gaty kän podderşka, ýagny kömek kän bolýar-da. Professorlaryň özleri kömek edýär, studentler kömek edýär we köp kömekler mugt, ýagny siz daşyny tölemek gerek-de bolýar size. Thank you. Ýene, ýene bir-iki sany sorag göreli. Soň Jennetiň men nemesini goýjak, Instagram sahypasyny, soň prýamoý öz bilen hem gürleşip bilersiňiz. Tak. Diplom beremizde Amerikada geçýän ýa-da beýle. Tak. Hytaýyň diplomy bilen Amerika Amerika okan ugruňdan işläp bolýamy?
Okey. Amerika, näme?
Amerikada diýjekdim. Hytaýyň diplomy bilen Amerikada okan ugruňda işläp bolýar. Mende şoňa azarak ýakynrak bir sorag ýaňky. Awa, okey. Indi bu gowy sorag, unik sorag. Ýagny, skažem, siz Hytaýda, ýagny medical field-de işledýär bir zat okamasaň nädip usda işlemeli indi ol azrak kynrak komparativ ýöne muňam çykalgasy bar siz işe tabşyrýaňyz işe tabşyrýan wagtyňyz şoň ýaly eýç one bi wiza sponsor etýän işlere tabşyrmaly bolýaňyz ýagny şu kompaniýalar daşyndan autsource etýärlerde işgärlerini daşary ýurtda okanlardan wsd iş wizasyny ugratýarlar. Şo iş wizaňy çykaryp, ýa maşyna ýöne şo wiz şo çakylyk bilen siz barýaňyz, soň wiza alýaňyz we Amerika gelýäňiz. Ýöne edip bilseň, okap bilseňiz, men pikirimçe, Amerikada okasaňyz azrak, ansadrak diýip düşünýän sebäbi bir, ýagny bu kompaniýalar daşary ýurtdan outsource etmänkäler, hökümede subut edip bilmeli, ýagny şu amerikan tapylmady ýa-da Amerikada ýaşaýan adam şu işi tapylmady. Şony, diňe şony, şu iki kategoriýany sud edip bilensoň, olar daşary ýurtdan hünär almaga rugsat gazanýarlar-da hökümet taýdan. Hünärmen almak. Şans, hawa. Azajyk şans azrak, ýöne oň ýaly edip gelenlerem bar. Düşnükli.
Okey. Okey, Jennet, bärde ýene SAT bilen TOEFL hakynda sorapdylar. Jennet ony aýdyp geçdi. Ony täzeden men ýene wagtyňyzy alyp oturmaýyn. Ony YouTube kanalda goýjak. YouTube kanalyň ady Türkmen in USA diýip girseňiz çykar YouTube kanalymyz. Jennet, köp sag bol. Wagt aýranyň üçin. Men 100% bilýän şu adamlaryň soraglary gaty kän şu wagt. Ýöne biziň hem wagtymyz çäkliräk. Şonuň üçin men sen Instagram sahypaňy goýaryn. Ondan soň adamlaryň soragy bolsa premoi senden sorar ýaly. Köp sag bol wagt aýranyň üçin. Sag boluň size-de köp köp.
Ýene-de neme bolsa, temalar bolsa bu düşüm ýene gepleşip bir neme ederis, ýene dowam ederis. Nesip bolsa.
Okuwyňda üstünlik.
Janyň sag bolsun. Köp sag bol.
Youtube Youtube kanalymda paýlaşjak bu üç-dört güne nesip bolsa.
Hem Youtubda, hem TikTokda.
Okey, awesome.
Bar, sag boluň, Gurmet. Sag boluň.
Ýagşy sag bolupda görşeliň. Sag boluň.
Okey, bye.